Фарнон бадзурӕд хорз адӕм. Мӕнӕн ам иудзинады дзуар лӕггадгӕнджытӕм фарста ӕрбацыдис, стӕй бирӕ хатты фӕдзурынц уыцы хабар дӕр. Зӕрдӕвӕрӕн зӕгӕ. Зӕрдӕвӕрӕн кӕнис нӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бӕрӕгбон нӕу, уый хонцӕй зӕлдӕвӕрӕн дӕр, ома нӕ увӕрӕн мӕнӕ афтӕ зӕгӕ, фӕлӕ махмӕ баззади куыд зӕрдӕвӕрӕн зӕгӕ, афтӕ ну мысӕн бон уый мӕрдты бонтӕм хауы, вӕййы мӕнӕ майимӕ зӕрдӕвӕрӕн ӕмӕ зӕрдӕвӕрӕнӕн йӕ мидис цы у. Нӕ рагфыдӕлтӕй куыд ӕмбарын кодтой, уымӕ гӕсгӕ зӕрдӕвӕрӕн уый у куыдӕй фӕкӕнынц ӕппӕт фыццаг кусартӕ кӕнынц кусартӕн йӕ зӕрдӕ ӕмӕ йӕ галиу раззаг къах уыдон, стӕй семӕ вӕййы нуры, хъӕдындз, Фылдӕр хатт ма ӕнгуздӕр сывӕрынц ӕмӕ уыдон ахӕссынц уӕлмӕрдтӕм ӕмӕ сӕ уӕлмӕрдты ныххӕлар кӕнынц ӕмӕ сӕ ног зиан афӕскӕуыл нӕма сӕххӕст и, уымӕн баныгӕнынц йӕ галиуырдыгӕй фарс, йӕ сӕрырдыгӕй арф ныкъкъахынц ӕмӕ йӕ баныгӕнынц сӕ. Цӕмӕ кӕнынц уый тыххӕй, уыцы хабар, нӕ фыдӕлтӕй цӕмӕ кодтой, уый. Нӕ фыдӕлтӕ куыд ӕмбарын кодтой, уымӕ гӕсгӕ уый уыцы мидис у, уый мидӕг. Ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ иу афтӕ загътой: мӕлӕт нӕй, удӕн амӕлӕн нӕй, мӕлгӕ акӕны гуыр, зӕххӕй чи разыди, уый, йӕ цы рӕстӕг ын ис, уды мидӕг лӕвӕрд, йӕ уый бӕрц фӕцӕры ӕмӕ амӕлы, ӕмӕ йӕ зӕхх фӕстӕмӕ зӕххӕй кӕцӕй разыди, уыцы ран зӕхмӕ фӕстӕмӕ ацӕуы, зӕгъгӕ, афтӕ. Фӕлӕ уыцы мидис цӕмӕ кодтой нӕ фыдӕлтӕ, уый тыххӕй йӕ кодтой, ома, уд чи у, уымӕн дарддӕр куы фӕхицӕн вӕййы уыцы гуырӕй, уӕд дын ӕндӕр ран хъуамӕ та ӕрцӕуа лӕвӕрд ӕндӕр цавӕрдӕр гуыры мидӕгӕй бауадзын, зӕгъгӕ. Ӕмӕ дунейыл цавӕрдӕр стыр уӕлӕрвон, мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц хуссарӕй, зӕгъӕм, астрономион рӕстӕг куы рацӕуа, йӕ удӕй удмӕ фӕстӕмӕ та ног гуырын лӕвӕрд куы рцӕуа, зӕгъгӕ, уой. Ӕмӕ йӕ мидисы нуры хъӕдындз ӕмӕ ӕнгуз, стӕй зӕрдӕ цӕмӕн сты, ома, зӕрдӕ чи у, йын рӕстмӕ куыд уа, афтӕ, къах йӕ бон змӕлын куыд уа, афтӕ ахӕм гуырын лӕвӕрд куыд ӕрцӕуа, уый Ерыхъӕдындз нуры ӕмӕ ӕнгуз уыдонӕн та сӕ мидис уый мидӕг ис, ӕмӕ нуры чи у, уымӕн йӕ къӕхтӕ сты хицӕнтӕ-хицӕнтӕгонд, уый алчидӕр зоны. Уый куыд дзырдтой, уымӕ гӕсгӕ дун дунейы мидис у цавӕрдӕр, стӕй нуры чи у, уый Мӕнӕ йе урсагау зӕгъдзыстӕм, хъӕдындз дӕр уыдон куыд антибиотиктӕ, зӕгӕ, афтӕ сты, ома усуггур чи у, уый низ, фыдбылыздзинад ма баййафа, афтӕмӕй ног уды уыцы уд та йӕ куы бахиза, уӕд цӕмӕй ӕнӕнизгур уа, зӕгӕ, уый иһосы мидисы мидис. Йе рӕнгуз-иу дӕр ын тайын дӕтты уыцы мидис, ӕмӕ ӕнгуз у мӕн адӕймагӕн йӕ сӕрым агъзы куыд арӕзт у, уымӕ гӕсгӕ арӕзт. Ӕмӕ ноджыдӕр йӕхӕдӕг дӕр ӕнгуз у, мӕнӕ уый дӕр куыд низтӕй сафаг зӕгъы, ахӕм. Ӕмӕ йын цӕмӕй лӕвӕрд ӕрцӕуа,

куыд ӕмбӕлы ахӕм фидар гуыруазӕг йойы тыххӕй. Уыцы мидис зӕрдӕвӕрӕнзӕгӕ уыди йойы тыххӕй. Ну, ис ма зӕлдӕвӕрӕнзӕгӕ уый та мӕнӕ нӕу ӕвӕрдтой фыццаг, мӕ йыл нӕу дӕр ӕвӕрдтой, мӕ ну рӕстӕгӕй-рӕстӕмӕ мӕ схӕццӕ кодтой зӕрдӕвӕрӕн ӕмӕ зӕлдӕвӕрӕнзӕгӕ афтӕ. Фӕлӕ зӕлдывӕрӕн уый дӕр уыди, о, ӕхгӕдтой ахӕм рӕстӕг Юримӕ, ингӕн арӕзтой, мӕймӕ арӕзтой, уыдон дӕр мӕ йыл нӕ увӕрдтой, йӕ кӕрӕттӕ йын амадтой дурӕй, афтӕмӕй уый бӕлвырд кодтой, мӕнӕ куыд ингӕн у, цӕмӕй зына уый, зӕгӕ, афтӕ бахатыр кӕнын.